Сәлам дуслар! Тиздән Татарстан Республикасы көне. Шул бәйрәм уңаеннан без Казан урамнарында эксперимент уздырырга булдык. Катнашучыларга мин ике рәсем күрсәтәчәкмен. Шуларның берсе Татарстан һәм татар мәдәнияте белән бәйле була, ә икенчесе юк. Дөрес рәсемне сайлаучылар күп булыр микән? Әйдәгез тикшереп карыйк. Киттек! Мәхәрим сезгә бер шәһәрнең рәсемен күрсәтәчәкмен, точнее ике шәһәр, һәм шуларның кайсысы Татарстанда урнашкан, бу борынгы шәһәрләрнең берсе. Күрсәгез. Ничек дип уйлыйсыз?
Белмим шул. Булгарның бер кисәге түгел микән монсы? Монсы менә бусы булгар кисәге түгел. Монсы әйе дөрес Татарстанда, ләкин бу булгар түгел, бу Алабуганың. Якка барганым юк. Ә сез үзегез кайсы яклардан? Без Арча кызы, без Әтнәдә яшибез хәзер. Әлмәт. Булгардыр.
Әйе, кайсы рәсеме моның? Бу моның берсендә, бу рәсемнең берсендә Татарстанның борынгы шәһәре. Кайсысы дип уйлыйсыз? Булгар түгелмени? Юк шул, Алабуга, ләкин кайсы рәсемдә Алабуга? Менә монсында.
Сул якта, монсы Алабугадан дип уйлыйм. Әйе, дөрес. Ә монсы каян икәнен белмим. Монсы Псковта.
Псков кирмәне. Икенче рәсем.
Монысын беләсез инде әлбәттә. Арча читекләре, Лейпцигның алтын медален алган Арча читекләре данлыклы. Дөрес, әйе.
Кызылы.
Нәрсә дип атала әле ул? Читек.
Әлбәттә, читек. Татарстанда кая җитештерәләр, белмисезме читекне? Кукмарада.
Түгел. Лениногорскида. Арчада. Арчада. Лениногорскида бездә нефть. Монысын таныйм инде үзебезнең читекләр. Үзебезнең ул нинди? Татар милли дип әйтик. Дөрес, әйе.
Менә монысы нәрсә микән?
Болар шулпылар. Бусы алкадыр инде.
Дөрес, әйе.
Менә монысы татар шулпысы, монысы якут алкасы. Менә боларның кайсы татарныкы дип уйлыйсыз? Шулпы.
Шулпы кайсысы? Теге ягыдыр, наверное. Юк, менә бу татарныкы, ә бу исә якут алкалары.
Чулпы түгел, аның тагын бер исеме бар, изүгә тагыла торган. Дөресе бу чулпы.
Чулпымы? Әйе. Аның тагын әле бер исеме бар.
Ә кайсы моның татар чулпысы? Сул якта, чөнки менә монда куелган шулай ук әле кыйммәтле ташлар бар. Яхшы, ә монысы якутныкы менә. Куягы. Менә бу ашамлыкларның кайсы татарныкы? Итле бәлеш.
Дөрес, әйе.
Бу гөбәдия түгелмени? Э, юк шул.
Монсы гөбәдия түгел. Монсы курник. Ә бу беләсездер инде нәрсә? Әйе, әлбәттә, дөрес бәлеш. Бәлеш диерсең аннары. Әйе, дөрес.
Бәлеш монысы.
Менә бу ашамлыкларның шулай кайсы татарныкы? Менә бусы чәкчәк. Бусын әйтә алмыйм. Бу бәлки чәкчәкне шулай формага гына куеп эшләгәннәрдер.
Дөресен әйтсәк, менә бу башкорт чәкчәге, ә бу татар чәкчәге. Э, барыбер чәкчәк инде.
Ну, чәкчәк ул татарның милли ризыгы булып санала инде. Башкортлар төрлечә пешерсәләр дә, ул татарның милли ризыгы. Монысын бауырсак диләр инде. Әйе. Монысын чәкчәк. Әйе, без моны былай карадык инде, монысы башкорт чәкчәге дип. Әйе. Ә монысы татарныкы дип.
Бауырсак диләр. Әйе. Озын чәкчәк. Так. Чәкчәк.
Ә кайсын татар чәкчәге?
Татар чәкчәге мөгаен менә сул яктагысы. Әйе. А, Чөнки анда бал күбрәк.
Әйе бит. Һәм а, аның формасы мондый а, пирамида рәвешенә булмаган дип уйлыйм.

Менә бу кешеләрнең кайсысы Татарстан политигы?
Фәрит Фәйрус Мухаммед шин аны берничә дә белми калу мөмкин түгел. Мынамсы?
Юк шул.
Менә карагыз. Түгелмени? Юк, юк карагыз, менә менә флагка да карасагыз, менә бу безнең Фәрит Хайруллович Мухаммед шин. Әйе, шул без төркиләр, менә бу Туркменистанның элеккеге президенты. Фәрит абыйны барыбыз да беләбез, шуңа күрә монда Берничектә хаталы җавап биреп булмый. Дөрес, әйе.
Һәм соңгы сорау, монысын белерсез инде. Менә боларның кайсы татар язучысы? Галимҗан Ибраһимов, икенчесе Максим Горький. Яхшы, рәхмәт бик.
Сез укытучы түгелме? Юк, мин укытучы түгел. Сез бөтен әйберне беләсез. Рәхмәт сезгә бик зур. Монысы Максим Горький бит. Әйе, дөрес.
Ә монсы исә Галимҗан Ибрагимов. Галимҗан Ибрагимов.
Әйе. Рәхмәт сезгә бик зур. Сораштыруыбыз тәмам. Сезгә уңышлы, яхшы көннәр теләп калабыз. Без алмашчыларны кечкенәдән укып үстек, шуңа күрә Галимҗан абыйны мин аермачык бу картиналардан таныйм. Ярар, рәхмәт сезгә бик зур. Шуңа сорауларыбыз тәмам булды. Рәхмәт бик зур, уңышлар сезгә. Исемнәрегез? Артур.
Дима.

Это Максим Горький слева, а справа это Галимжан Ибрагимов. Спасибо вам большое, на этом вопросы закончились. Хорошего вам дня, спасибо, что поучаствовали. Дуслар, шуның белән экспериментыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә? Чынлыкта да катнашучыларның күбесе татар һәм татар булмаган рәсемнәрне таныды һәм белде. Һәм тагын шуны искәртеп үтик, бүген без сорауларны рус һәм татар телендә бирдек, чөнки безнең республикабызда төрле халыклар, төрле милләтләр яши һәм бөтенесен дә без хөрмәт итәбез.